Yo nɔvi lɔlɔ̃wɔe nɔvi lɔlɔ̃wɔe medo gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe aʋa la tsi ŋkɔ nye nye ɖem ne nye ame ye ne va la dze agbagba ne na subscribe ne subscribe la ake ma na ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe Egbe me mafia nu woame eve vɔ hafi mayi dzi. Akpa ɖa na ne yi na subscribers wo kple ame yiwo le video ma mekpɔ be subscribers wo le tsitsi. Aha, ele tsitsi ɖe dzi. Menye ga ye o, ao. Vɔ lɔlɔ yi wokɔ na emɔ dzi ɖe eya ye na be wo le subscription o. Enya yiwo mele gbɔgblɔ ɖe nyateƒe to ɖo, nyateƒe tsimatɔe eya mele gbɔgblɔ. Mi me fek na le mɔ dzi le fi o ao. Nya teƒe ya mi gblɔ. Ta akpe dada ne yi na mi miawo le dɔ dzi. Nu gbãtɔ me ma ƒonu tso eya nye channel. Yi nye mia tɔ ɖe ƒe channel. Channel ŋkɔ nye vodu channel alo vodu channel. Ne be ya yɔ le ƒeme la, te ŋu ayɔ be ʋedu. Ok, chan, eh, channel. Enu evelia yi maƒo nu tso eya nye edɔ ƒe akpa dzi. Mebe eŋe me agbalẽawo ɖe, nusɔsrɔ̃awo ɖe. Mía tɔ yiwo le Amerika le gbɔgbɔ va aƒe me be nyemekpɔ kpɔ ɖeke wole gbɔgbɔ va le celebration ɖeke du le ŋe me o. Vɔ wotsɔ dɔ ɖe kɔ va be maƒo nu tso ŋu. Na ame yiwo ŋutete le wo si, ame yiwo woakpɔ be yewoate ŋu awɔe ɖe. wokɔ application kɔ yi aƒenɔ aƒe nyɔnuvi enye ŋutsuvi enye o ate ŋu awɔ dɔ ta akpa eve eya ma ƒo nu tso mage ɖe akpa gbãtɔ me yi nye ʋeɖu channel alo vodu channel le youtube dzi vodu Ya wòle yɔ. Meke ɖe nusɔsrɔ̃ aɖe ŋu yi nye legba, eya ko me maƒo nu tso ŋu. Legba ƒe nusɔsrɔ̃ ena nye susu me kɔ, ena nye susu me ʋu le agbe me le tutu ɖe agbea dzi. Nu gbãtɔ yi maƒo nu tso ŋu nye be legba nu ka wònye. Nu ka wokɔ wɔnɛ? Nyemafiae le mɔ dzi o ao. Vɔ comparison ame be mawɔe mí ame yiwo mí do le Kristo gbenɔnɔ me. Mí ame yiwo nyi le Kristo gbenɔnɔ me. Eya ta maƒo nu vi ɖe tso ŋu. Yesu Kristo ƒe cross alo ƒe atsitsoga yi nɔ kɔ na amewɔe ɖe. mebia se be nu ka wònye. Ataro dzi, yi woyɔna be ataro dzi. Nu ka wokɔ tuna ataro? Medo gbe na wò Maria ƒe statue. Yesu Kristo ƒe kpetatawe ɖe, nu ka wokɔ tuna nu mawe? Ne va yi ɖe ʋuɖu channel me, ya ne va yi srɔ̃ nu nu yi tututu wokɔ wɔ legba ɖe akpɔe be ʋeme ameyibɔ mitsi megbe enu ɖeka ya ɖe be miwɔ nye be sankɔfa ame ɖe gblɔ nam va yi be yi mekpɔ vovo ne yeagatrɔ yi ɖe mía tɔgbo ƒe lem elemawo me vɔ manyamanyae manyamanyae Manyamanya ɖee yae le fu ɖe na mí. Ne dzesi ame yi tɔgbie nye, ne dzesi eh, leke magblɔe, nyateƒe yi le agbeɛ me ɖe, akpɔe be bu mɔ. Ya ta me nɔ gblɔ be mítasi mia si fafia mía tɔgbewe. Ne gale ɖokuiwo kpɔ be yi do le eh, míade kɔnuɔ me ta yi nye kristotɔ ta ao nɔvi lɔlɔ agbee ɖe mebe ɖewo tuna ɖe edzi ya ta mele agbalẽa ta bia ɖewo tuna ɖe edzi ya ta mele agbalẽwo ta bia yevu ɖe si gbo wɔ ema laptop kple desktop yiwo mi le zazã ɖe

ɖewo le tutu ɖe edzi. Agbalẽ yi woŋlɔ akpa gbãtɔ ɖe, akpa evelia va kpe, dzidzime etɔ̃lia va kɔ eya kɔ kpe, ya wole tutu ɖe edzi agbeɛ le vivi na yevowoe. Eya ta mí le, mí, mí le, mí, mítrɔ zu kluvi na woe. Kamera yi me le zazã, fon yi me le zazã, ɔɖio yiwo pɛtɛ me le zazã ɖe, woawoe wɔe. Ɖewo tu ɖe edzi aƒo wòɖo fii. Nya sue me be magblɔe nye be, tso le atitsogaa, ato ɖe dzinɔnɔ kple legba ɖe vovototo kae le wa dome ne wò ʋe ŋutsu ʋe ʋe nyɔnu kristotɔ nana manya eya ko me be magblɔ le vodu china me ɖe me be wole nu fia tso me woayi ɖe fi ma ɖi ɖe me ɖu nu di ƒo ne vovɔ ɖe ya ƒe nayi ɖe china dzi ne nasrɔ̃ nane le fi ma. Kpɔ vovo hafi nayi ɖe Voodoo Channel dzi nalé to ɖe nya yiwo xlẽ ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka. Menye yi meva le rate le fi o ao. Yemagblẽ wo game akpa o. Mayi ɖe akpa velia yi nye dɔ ƒe akpa dzi. Ɛɛ míatɔ yiwo le Amerika wokpɔe be edze be ne mí míwɔ ɖeka le Afrika Wokpɔe be aƒe míate ŋu atsa asi na asi ene vivi ɖe. Edze be mído gbe ɖeka yi nye mía ɖe gbe wɔe. Wodze be ame sia ame kloe ne se vivivivivivi vevietɔ eye wole gbɔgbɔ. Vevietɔ mía nɔvi yiwo le mi be minye minye nɔviwo le Afrika. Wadzo le Togo me ava Ghana me ko egbedodo abu ɖe wɔe haɖe be womese anglɛ gbe o ɖe. Eya eɖe fu vie. Ta wokɔ platform kɔ va yi nye linkia. Ok. Nu yi nawɔe nye be naŋlɔ application kɔ ɖo ɖa. Makɔ linka kɔ de video ya gɔme be naƒo nu kple woe. Wò ya ŋlɔ application kɔ ɖo ɖa. Na ɖevi ɖe sia ɖe ne woaŋlɔ application kɔ ɖo ɖa wɔe. Makɔ email akɔ da ɖe woƒe email website ƒe email kɔ da ɖe ekema nàŋlɔ message kɔ ɖo ɖa wo woayɔ wɔ woaƒo nu kple wò míawɔ interview vi ɖe ko ekpa woanya be nàte ŋu anya nàte ŋu ado ʋegbea wòade to mihiã ame ya te ŋu ado ne français ya nèse la ado Fransegbe kple gɔmedede le ŋegbe me. Ne English gbe nado ɖe, ado English kple ƒe gɔmedede le ŋegbe me. Enya mia mia magblɔ be translation ya midi be miawɔ. Ta ame yiwo pete le ŋutete le wo si. yi woate ŋu awɔ tɔ ma ɖe nokɔ link le video ya te no yi no va yi na application no va yi ŋlɔ agbalẽ kɔ do ɖa wɔ internet fifia eya kɔe fifi la kɔe do ko na ŋun dodo chase ɖeka ne wa yɔ wa yɔ zi ɖeka eke ma me yɔ wa kpɔ dɔ ɖe efe ye ya ma gblɔ be ele nyuie ɖe edɔ tse menye wa va zi dziwo be na va nye nufiala le sukuxɔ me awo nɔ wa ƒe me nɔ wo sɔli me Nɔ wo ɛɛ nukaƒe ne nàwɔ audio nàfia naɖe. Le kpɔɖeŋu me, agbeli enye ya. Agbeli le yevugbe me ɖe cassava ya mi le yɔ. Cassava le mi ya mi le yɔ. Ewɔ abe le français gbe me wobe manioc. ekpa ne me va fia nua ɖe si gbeku wo le ma akɔ agbeli afia mi be agbeli nye ya le yevu gbe ɖe wo le yɔ be le kple kple le ƒe gbe me ɖe wo le yɔ be agbeli ebli nye ya akɔdu nye ya akɔdu esa ɖe ne le ko yɔ ne eya tɔgbe nye dɔ

wɛbsite mekpɔ da asi le ŋu haɖe be míle asi trɔ le ŋu ne mítrɔ asi le wɛbsite ŋu vɔ la míakɔ da ɖe dutoƒo na ame sia ame nete ŋu srɔ̃ eŋegbe kple eblugbe kple zulugbe le platform me dzi mebia dagbe na ame sia ame megaŋlɔ bo Megblɔ na da be ne va, ne nusɔsrɔ̃ yiwo me le fafia ele to de na wɔ ɖe, dzagbagba ne na subscribe, ne subscribe vɔ ɖe, ne na me kple ame nɔvi. Mianɔ ka me nɔvi lɔlɔ.